Central Lairam Lungtlai The Lairam Times minin nan kut kan in tlaih hna zarkhat chung tawngpang toi chimna kan ngei lai cha adi dong tiang rakan ngai chiao dingin kan in som hna thong chimtu malsom tluang kheng lot Chinland Chief Minister hruainak in Zophei, Zotung, Lautu, Senthang ram an tlawng. Chinland Chief Minister Pu Pa Thang hruaimi Chinland cozah cu kum thonghnih kuleli Vaupi nihleithum in Vaupi nihleikua tiang East Lairam, Zophei ram, Lautu ram, Zotung ram, Senthang ram hna ah mizapi he tonnak an ngei. Chinland hmunram zapi ukhruainak lei, cozah kalnak lei ah siseh, ukhruainak lei kong hrilhfiahnak kong hna an chim. Chief Minister nih Chinland cozah le peng khuakhangtu kar ukhruainak sengtlaih khawhnak federal phunglam hmaithlak in tlangthluan kip ah ukhruainak phung cu ṭial in tlamtlin i ukhruainak ṭuanchuah a herh kong kannih Chinland cu zalonnak hmuh hlan in ngah bal lomi kanmah Chin miphun nih mahte ṭialmi phunglam cu tu ahcun kanmah Chin miphun pumpak in ṭial fehter khawh a si cang kong Chinland cozah cu mizapi he hmunkhat ah dir in Chinland le Chinland mizapi A hmailei zoh in ukhruainak rianṭuan a si lai kong, cu i hruainak ding ah cozah thazaang ṭhawnnak ding ah a lamkip in dirkamh a herh kong a chim. Hi khuallam ah hin Chinland cozah, Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management Minister, Ministry of Home Affairs Minister, Ministry of Construction Minister hna nih Chinland Chief Minister hi an zulh. BCM Bethel Khrihfabu Aizawl nih Salen khua IDP camp ah facang, tunza le sawmli le pathum an bawmh. Kum thonghnih le kuleli vaupi nihleikua ah East Lairam Thantlang, Bual peng Salen khua IDP camp ah a ummi hna cu BCM Bethel Khrihfabu Aizawl nih facang, tunza le sawmli le pathum an bawmh hna tiah kan theih. Salen khua IDP camp i a ummi hna hi inn tung za le sawmli le a milu in minung zanga leng an si. Annih hi Hakha le Thantlang lei in a rak phanmi an si hna. Hi kong he pehtlai in BCM Bethel Relief Chairman rawngbawltu Dr. Biak Cung nih inn khat ah facang kg sawmnga tun, tun khat duahmah in kan pek hna. Cun nu nih an herhmi thil hna zong pumpak in Pi Siang Hnem Sung nih a phawt hna. Cu hleiah thilpuan, hruk-aih zong chungkhar cio sinah pek an si. Eidin le thilpuan pekchanh lawng si loin Pathian bia le thlacamnak, hrawmhnak zong kan ngei. Atu bantuk te hin a liamcia thonghnih kul le thum, Dipa ni kul le sarih zongah East Lairam, Zahnak Tlang, Bung khua, IDP camp ah kan rak bawmh ve cang hna. Kan Khrihfabu te hi a hmete kan si ko nain kan miphun hawi harnak tong cuahmahmi hna caah cun kam seh in kan dir ve cang. Hi hnu zongah Bawipa nih a rem a ti ahcun kan unau harnak a tong cuahmahmi hna ca biartung khel le cia kan si cang. Zei si zongah Bawipa tu nih sunparnak co ko seh tiah a chim. Hi facang le hruk-aih bawmhchanhnak ah hin Upa Zodua Tasha Cell, rawngbawltu Doctor Biak Cung, nungak Rebecca, Pi Siang Hnem Sung le Pu Ring ah an kal, tiah kan theih. IDP camp ah a ummi pakhat nih bawmhchanhnak hi kan hmu pah lengmang ko, tukum chung ah hin atutan hi a voikhatnak a si, tiah a chim. East Lairam in Central Lairam phan Hakha Thantlang upa thimnak an ngei. Thawhnih kul le li vaupi nikul ah East Lairam in Central Lairam Lungtlai ah a phanmi hna cu kumkhat chung i zohkhenhnak ding caah hruaitu upa an i thim hna tiah kan theih. Hi Hakha Thantlang hruaitu upa i thimnak cu Central Lairam Lungtlai, Chanmari Sang, Calvary Biakinn Hall ah zing suimilam hleikhat in an thawk i zanlei suimilam pali ah an dih. Meeting hi Pu Sham Lian, Vice Chairman nih a hruai hna i hramthawknak ah Mai Sem Yang, Treasurer nih a ngeih hnu ah biatawi chimnak Pastor Daniel, Secretary nih a ngeih. Cu hnuah meeting biatung chuahpimi le a luancia caan ah an rak i zohkhenh ning le an i dirhkamhnak kong cawn ṭhannak ngei in le tinhmi tete an ngeihmi kong an ceih i kum thonghnih kuleli Hakha Thantlang i zohkhenhnak hruaitu upa thimnak an ngeih hnuah Pastor Daniel thlacamnak in meeting cu khar a si. Meeting kai kho minung sawmnga leng an si. East Lairam, Hakha, Thantlang in Central Lairam Lawngtlai phanmi hna i zohkhenhnak ca i kum thonghnih kulili in thonghnih kul le nga hruaitu upa thimmi hna cu Chairman Pastor Daniel, Vice Chairman Pu Biak Nun Mawi, Secretary Salai Za Cung Hnin, Assistant Secretary Salai Van Bawi Lian, Treasurer Mai Sem Yang, Assistant Secretary Pu Tlang Thang, Auditor one, Pu Lai Biak Lian, Auditor two, Salai Robert Biak Cin hna an si. Kum thonghnih le kulili tangkhawng tiangah Central Lairam Lawngtlai ah hin East Laimi ummi hi inntung in inn zanga le hleirial an um hna. A milu in minung thonghnih zathum le pathum an si. Inntung zanga le hleiriat chungah hin East Lairam, Laiholh hmang Hakha, Thantlang hna hi inn sawmriat le pali an um i a milu in minung zathum le kul le nga an um. LWA kum kul le riat tlinnak branch kip nih an lawmh. Thonghnih kul i li vaupi kul le li cu Central Lairam Lungtlai pengkomh ah nubu nganbik Lai Women Association kum kul le riat tlin ni a si. LWA branch kip nih an si khawh chung cio in hi ni sunglawi hi an hmang cio. Lungtlai khuapi chungah Lai Women Association branch hna nih lungthin damhnak, chungtel i hawikomhnak tibantukin caan an hmang i Pi B. Malsawmtluangi Additional DC Lungtlai cu LWA Bazaar Veng branch nih LWA nih an lawmhnak hi a hmanpi hna i nu an biapit ning kong a chim. Lawngtlai Tree bialtu MDC Pu Ti Lal Eng Muana nih LWA in electric veng a hun LWA General Headquarters hruaitu hna nih branch kip an veh hna. LWA branch zeimawzat nih midang ca thilṭha tuahnak caah caan an hmang i khuachung thianhlimnak an tuah, rawl dumṭinak zong an ngei hna. LWA Day hi Lai Autonomous District Council nih cun zungkhar ni ah a phuanpiak hna caah LADC tang office le sianginn khar dih a si. Tu dirhmun ah Lai Women Association General Headquarters Lawngtlai tangah Sub-Headquarters pali, branch, sawmsarih le pariat an um i a milu in minung thonghra hrawng an si. MUP nih Lungtlai ah community radio station a umnak hnga nawlnak a tuah. Mizoram upa pawl district headquarters Longtlai hruaitu hna nih cun Pu Nampibau Marin Mai Dodarshan director cu Vaupi kul le ruk ah khan Circuit House Longtlai ah an ton i Longtlai ah community radio station dirh a si khawhnak hnga hmalak piak ding in an nawl. Mizoram upa pawl hruaitu hna nih hin Lawngtlai District cu miphun kip cawhpolh umnak a si bantukin cawnnak, ngandamnak tiangin radio hmangin mizapi cawnpiaknak caah hman a si khawhnak hnga kan herh ngaimi thil a si tiin Community Radio Station a um khawh nakhnga Dodarshan haotu cu an chimh. Pu Nampi Bao Marinmai nih cun Mizoram upa pawl nih radio station an herh ning an chimhmi cu Information and Broadcasting Ministry zong nih radio station dirh ding hi biapi ah an chiah caah a si khawh chung i zuam in hmalakpi dingin Mizoram upa pawl hruaitu hna cu a leh hna. CBC USA nih Chief Minister Relief Fund an pek. Thawhnih kul li vaupi kul le li ah Chin Baptist Church, usa hruaitu hna nih Chief Minister Relief Fund, Three Lakh, an pek. Refugee kan zohkhenhmi ah cozah le Mizoram mizapi cungah lunglawmh bia an chim, tiah Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma nih a langhter. Chin Baptist Church, usa ahhin Khrihfabu za le kul an um i member thong sawmthum le thong thum hrawng an um. Indiana State ah college zong an ngei, tiah Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma nih lunglawmhnak he a langhter. CBC USA nih MZP rian hmun ah an len hna. Kum thonghnih kuleli vaupi ni kul le nga zanlei suimilam pakhat ah Chin Baptist Charges usa hruaitu Mizoram a rak tlawngmi hna nih MZP General Headquarters rian hmun ah an kan len i biaruahnak kan ngei tiah Mizo zirlai pawl nih an thanh. CBCUSA hi an President Rev. Doctor Jolin Van Bik le General Secretary Rev. Doctor Ceu Lian Thang tin an kan leng. CBCUSA ahhin usa chungah biakinn, local church, za le kul le hnih le Khrihfabu member thong sawmthum le thong nga leng an um ti zong an langhter chih. CBC-USA hruaitu hna nih cun Myanmar ram buai ruangah Mizoram ah a zaammi hna Mizoram mizapi nih ṭha tein an rak cohlan hngami cungah kan i lawm. Mizoram lo cu fuhpanh ding kan ngeih lo caah lungthin dihlak in kan i lawm, tiah lunglawmh bia an chim i MZP sinah lunglawmhnak langhternak ca sing khat an pek. Mizaw zirlai pawl MZP nih cun ralzaam hna cu hnangam in um hna seh ti hi kan duh. Cu bantukin mi pakhat hnih nih thil dik lo an tuah ruangah thil sual tuah ah aa tel ve lomi zong sual phawtan an i huah kho. Thil sual a tuahmi hna cu phung bantukin hrem si hna seh, nunnak ca a ṭha lomi rithaisii dohnak zongah fakpiin kan ṭuan khat a herh, tiah Inntek lei nih an chim ve. Global Chin Falam Organization le CYMA tonnak an ngei. American, Switzerland, Singapore in Mizoram ah a rak tlawngmi Global Chin Falam Organization hruaitu hna le Central Yang Mizo Association hruaitu hna cu vaupi kul le hnih ah tonnak an ngei i East Lairam in Mizoram ah a phanmi ralzaam zohkhenhnak caah sing hnih an pek tiah kan theih. Hi itonnak ah hin CYMA General Secretary Professor Malsawmliana Ngun Keng MS Ralte, CYMA President hlun R. Lalngeta le CEC cheukhat zong an i tel. Kaphnih biaruahnak ah Mizoram ah ralzaam in a ummi hna dirhmun ramri tan in Mizoram ah rithaisii a luhmi hi hmunkhat ah doh ding kong hna an ceih. Cun Global Chin Falam Organization le Mizo zirlai pawl hruaitu hna zong tonnak an ngei i ralzaam bawmhchanhnak kongkau zong an ceih. American hrambunh CBANA zong nih East Lairam in Mizoram ah ralzaammi Mizoram cozah nih nan dirhkamh hna caah kan lung aa lawm ti langhternak ah Vaupi Ni kul ah khan Mizoram Education Minister Doctor Vanlalthana sinah sing nga le thong sawm nga an pek. Biangrei thlep nikhat i ramri khar timhmi ah Mizoram cozah nih zeihmanh a thei lo. Ministry of Home Affairs bia bangin India le Myanmar ramri i pehtlaihnak cu Kum thonghnih kul le li biangri thlep nikhat thawk in khar a si lai. Mizoram cozah nih cun ram pahnih pehtlaihnak khar an duh lo kong cozahpi sinah ca an ṭial lai. Assam Rifles hruaitu hna nih cun nai ah Darthlalangtlang, Champhai an camp ah Tlangsam, Zote, Ngur, Ruantlang, Hmun hmelṭha khuatlang hruaitu hna le yma sub-headquarters, Champhai le Champhai South le North Joint Village Council hruaitu he tonnak an ngei i thonghnih kul le li biangreithlep nikhat thokin India le Myanmar pehtlaihnak ramri khar a si lai tiah an chimh hna. Assam Rifles hruaitu hna biachuah ahcun Ministry of Home Affairs in bia an don bantukin Lok Sabha i thim lai hrawng ah ramri khar a si hnu ah on ṭhan a si. Vaupi thlahchung cu hon a si lai. Myanmar mi India ah a ummi le India mi Myanmar ah a ummi hna cu vaupi ni sawmthum tiang an um kho lai. Home Secretary Pu H. Lal Eng Mawia nih biangrei thlep nikhat thawk in India le Myanmar pehtlaihnak ramri khar timh a si kong ah hin Mizoram cozah nih Center cozah lei in bia zeihmanh kan thei lo, tiah a chim. Pu HLalengmawia nih cun Mizoram cozah dirhmun cu ramri khar lo hi a si lai. Cozah pi sinah ramri khar duh lo kong ca kan ṭial lai i ramri khar timhmi kongah zeihmanh theihter kan si lomi zong kan ṭial chih lai, tiah a chim. Tuzarh kan thawngchimnak cu hi vial hi a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.